Без аны Идел буенда Болгар вилаятында ислам дине кабул ителгән 1100 еллык уңаенда уздырдык. Бик сөенечле, безнең бәйгедә барлыгы 50-дән артык эш катнашты. Дөрес, бу безнең башка бәйгеләр белән чагыштырганда бераз әзрәк, әмма тема үзенчәлеген исәп алганда бу шактый яхшы сан дип саныйм. Безнең максатыбыз, әлбәттә, менә әле яңа гына Бөтен дөнья татар конгрессы съездында Татарстан президенты да әйтеп китте, безнең мәчетләр Дин үзәк, дин үзәкләре булудан тыш, тел өйрәтү үзәкләре дә булырга тиеш дип, ә Ватан Татарстан ул һәрвакыт тел сагында булды. Шуңа күрә без бу темага юкалын алынмадык. Без күрәбез бүген авылларның һәм гомумән телнең дә э, сакчысы ул дин. Э, Диния нәзарәтенең дә соңгы елларда төп эшчәнлегенең берсе, мәчетләрдә дә телгә өйрәтү. Э, Һәм без моны үз- безнең бәйгегә килгән язмалардан да күрдек. Күп кенә хәзрәтләребезнең авылдагы имамнарның тел өйрәтү белән бик нык шөгыльләнгәннәрен, балалар өчен махсус лагерьлар булдырганын бик сөенеп укыдык язмаларны. Чөнки, чынлап та, менә без Җәлил хәзрәт мисалында да беләбез, Балтач районыннан шундый көчле имамнар бар, алар бөтен авылны, мәхәлләләрне җыеп торалар һәм авыл үсешенә үзләренә бик зур өлеш кертәләр. Менә безнең шуны күрсәтәсебез килде, чөнки бөтен авылда да, әлбәттә, андый хәл була алмый һәм бөтен республикага да шундый талантлы имамнарны табып таратып булмыйдыр. Әмма менә безнең максатыбыз иде шундый үрнәкләрне күрсәтәсе һәм шуннан күрә башка авыллар да шуңа омтылсыннар иде дигән. Һәм без үзебезнең максатыбызга ирештек дип саныйбыз. Бигрәк тә бәйгенең соңгы э, айларында укучыларыбыз активлашып китте һәм шундый көчле-көчле язмалар керде. Без аларны бик э, сыкланып, шундый илһамланып укыдык. Э, жюрига бик җиңел булмады, чөнки шуңа күрә безгә өстәмә премияләр дә билгеләргә туры килде. Шундый көчле язмалар күп иде. Ә бүген бик рәхәтләнеп без сезне бүләкләячәкбез һәм мин сүзне безнең оештыручыларыбызның тагын бер вәкиле Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар Хәсән. Алла рәхмәт яусын. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Форсаттан файдаланып иң әүвәл шушы Ватаным Татарстан газетасы җитәкчелегенә ихлас күңелдән Аллаһның рәхмәте яусын дип әйтергә сезгә телибез. Һәм менә шушы конкурста җиңүчеләргә мин ихлас күңелдән рәхмәтемне белгертәсем килә. Шушы имамнарыбызны күздә тотып, аларның эшләренә игътибарыгызны салып, кадерләп, хөрмәтләгәнегез өчен, аларны зурлаганыгыз өчен Аллаһның рәхмәтендә булсагыз иде, я Рабби. Шулай бергә булганда, бер, бердәм булганда динебезне алып бара алабыз, Алла биргән булса, һәм инде

Себердә яши. Тумышы белән Яшел Үзән районының Бакырчы авылыннан. Ул үз авылларында бертуганнары белән мәчет салдырган кеше, бик иманлы. Жюри карары белән өченче урынны өч авторга бирергә булдык. Алар барысы да бишәр мең сум күләмендә акчалата премия белән бүләкләнә. Шулай итеп, өченче урынның беренчесе, Бәхет юлы язмасы белән Кукмарыдан Лилия Нургалиева. Безнең коллегабыз. Икенче урын өчен Зирәкленең зирәк кешесе язмасы өчен Яңа Чишмә районыннан